Eee khai a hmel tha tha hello hello in khung khawm anih hi hei zubili ruai zubili ruai an che a an ri vut vut dawn mai helai ah hian--

Aw helamah hian chawhmem neih loh an vui hle a ni chaw chauh chu bar ngaihna a awm lo an ti tlat tah hian he mize ho te pu lawmte.

aw he lamah hian kan kal leh ang a tui em tui khawp mai maw he aw kha kha a ruh kha pawimawh kha kha maw lo kal phir lutuk ang aw e kan nula te hmeltha te chaw te hian ei mawi a nia.

he a saruh sem pawl te an awm a helai ah hian umm
he la ei hman lo deuh la ei hman lo eng nge puani enge in va buai ang reng ve kha ni e hei dawhkan vel kan han arrange vel a ni he ni maw
he a ropui e.

He ei teuh ru aw. Tumah puar lo awm awi lo.
Kan vai in kan puar vek tur a ni. Ei teuh dawn, ei teuh dawn. Ei teuh tur. Aw kha e sanei lo kha pe zar zar rawh u.

I hnuaiah awm maw? Khi ngai khi vet chho an awm bawk a. Khi tah khian a awm bawk a. Eng awrh aw, a hnuai hi in tlawh pawh phawt a. In hnuaiah a awm an tia, i hnuai hi
engah ngen nih ka hre lo va ka han lut chhin ang e.

Mizo bai ei chak ilo haw mahse bai ei tlat ang a a ruah vun vi vi mai vi any comment any comment rilṭam deuh ni awk a ve ve tho chu.

Inchawih hmel a vawn tha em em inhmel a tha anih hi ka lawm e ka lawm e he pu khung e sawi tur in em inhmel hi a then a eng a a then a thim a buai khak khawp mai a ni maw he lam inchhung lamah hian kan lut leh nge.
Enge in duh zawng te in hmu ve em? Aw e khan heng lamah te hian in lo la awm a ni maw e theih a mitei ka hmuh lo ka ti chaw ngei dawn lian te ka ti lo ni lo tawp mai.

An la nghak a ni, a nihna takah chuan an la nghak a nih hi. Umm he laiah hian visitor hian bawm a awm a ni. Helaiah hian hei a tui ang chu, hei hi artui a nia, hei hi enge? An tui sial chi.

Mi thianghlim len Ama an tui dawn e Eng nge i nei thêm? I nei thei zawng te ni em? Nei thei maw? A tha nei thei tu Kan nula hmeltha te tunah hian ei bawk a. Ka hman tha em! He Tharte te nu Parte te an awm bawk e helai ah hian umm he enge sawi duh duh te nen nu Parte? Ehh kan hmu em em a ni umm ehh a bul ṭan tun ni bawk a nu Parte te enge Pi Tharte dang comment a awm em? Hehehe umm.

a nei hmel e ei tawh zawk maw eeii puar tawh ho enge sawtah har lam lak tur awm em a awm e ka rawn interview te ni e.

heihi bawngsa a ni bawngsa an titi pawt chat lawk ang enge comment a awm em vawiin tehi chawp mai ngiah ngiah chu buai lam e.

chuan ang chu. Aw
e awge Pinky te khan awm tak daih a enge e Latbuai hle mai a mipui ei turin ha tak in ti hian la thawk tang tang a ni heng hi chawimawi tlak an ni e.

bag hnih kan chhum a eeh ni a van hlawh awm ve aw kan chhum belh dawn nge dawn lo kan la hre lo mi zanga vel zaruk vel ruai the turin hei kan beisei a amarawh chu kan hi sap ang hi kan phah loh sa khi a chan ve kan ei dawn lo a la chuang teuh a nawm theih na tur a la awm tiraw eeh a van hlawh aw puma tlung atin hah dawn mawng e hei workshop ah kan har an siam hman hmiah mai ni phal takin helai hmunah. An lo ti a, Umm, an zarah hian kan tlai a ni, van lawm awm em. Umm,
he hi Pu Sata, Champhai chi Champhaitu a nia a ni. An ti mai mai a ni hian.
Umm, helai. Kum sawmthum chuang chu kan han awm ve a, ni tha zar hnuaia.
Enge vawiin lampang hi lungawi em kan. lawm danah te a lungawithlak ka tia helai peng hrang hrang hian keini chu
a hahdam tawk ah kan thu ni maw ruai lam te engkim mai hi an phur em em a an thawk tha em em mai a tih khuai deuh luam erawh chu kan nei zauh zauh ang ngaidam kan dil a barawh chu--

He kan tlangval te pawhin hah dawn a nia hei, an hmeltha hlawm si kan nula te an phe siau siau mai a.